Omu kicweka ekya kabiri, emize erimu okunywa amarura, okukozesa ebitokooza bwonko, ahamwe na n'ebindi bireeteire akabi k'amaani aha magara ag'eminyeeto ahamwe n'abandi bantu abandi kandi kishangirwe ngu obumwe abamwe nibahendera bafiire. Beitu eri izooba Sky TV yaaganiiraho na bamwe ababaasize okuraba omu mbeera egi bakurabira omu za Rehab kandi omunyamakuru waitu Olivia Kamusiime Aine abu yaaganiiraho nabo? Reka tuhe baingi ebikukiraho. Abantu bataano bwa hati nibo bantu ababaire nibabaasa kuruga omu muze ogu barikweta addiction ogurimu drugs harimu na alcohol taking kandi omuri abo nitureeba eminyeeto erikwingana kuruga aha myaka ikumi na munaana mpaka aha myaka ashatu n'etaano niyo eri omu bikorwa nk'ebyo. Tukaangaruka aha baarumu niinywa amacupa aga ga ngwayangu nyowe ntandikira aha biigo nguma niinywaho mporampora each time hati ngira nti kaanywire kimwe ngaruke aha biwaragi ku naabiire ndiyo niinywa nguma niinywa ni- hati obwe nguma niinywa mbanda ndikuraara omu tawuni so sitahika extent y'okugira ogwo omwana tinkimubaasa hati ku yaaba ari afune abanyamagezi bamugira ngu ati nimbaasa ku improovinga naafuna na counselling obundi nkahindura aha micwe ahabw'okuteganisibwa amaarwa n'ebitokooza bwongo kandi nyine enjiri mpango na mesegi nyingi y'okusheyaringa nabo kugira ngu ba transfominge amagara gaabo. So mbwenu omuntu ari nk'okwe nawe ari sitaaka omu kintu kya addiction nari emize etari emwe n'emwe omuri alcohol narishi okunywa amaarwa, harimu taking drugs omuri marijuana, cocaine, heroin. Omuntu naaba atakubaasa kubaho ninga shi atakubaasa kukora mirimo yeye ya buriijo atakozeise drugs. Ekya kabiri noshanga omuntu na isolatinga naruga omu bantu oshanga nayeshereka abaingi nibaza omu ghetto tibatume nitukira kubeiha nomu ghetto oshanga bari okwe nibatumuura nibareesa nibakozesa ebindi nkebyo okushanga nokozesa ebitokoza bwongo tikiri mumyaka Tikiri mu madiini, tikiri mu nganda. Obwire nitumanya ngu noobaasa kuyambwa. Kitandikana n'okwikiriza kandi okareebeka ngu naiwe waikiriza ngu noobaasa kuyambwa, nyenkya kare waarugamu eky'omugasho. Munonga aha bazaire baitu, aha baana baitu, titurikubaheereza bwire. Ori omushaija oine famire, ori omu marwa. Nikireetera famire etatwarira gye, etagyenda gye. Nikyo eki turikweta dysfunctioning families. Kireeta famire etakurakurana. Abaana nibaba bainga ahabw'okuba esente ezi oine, nk'oku waaba nooywa amarwa nooba oine craving, what we call craving for money, akasente koona aku waatunga, nookanywa amarwa. Akasente koona aku waakora nookanywa enjari ahabw'okuba tokaatuura otabiine, meaning egyo famire esente ezi waakuba nooza kukurakuraniza, sente ezi waakuba nizishashurira abandi haine ekiriyo nikizemu, ziriyo niza omu addiction. Abaana abo kukoresa enjari neereeta also brain problem, neebareetera eki turikweta psychosis. Oshanga Omwana ni baaba ab'okuba nooreeba aha muhanda naagamba wenka aine like hallucinations ahabw'okuba akikozesa munonga kyateganisa obwonko bwe. Twaba nitugamba n'abantu abamwe ebizibu ebi barabiremu kugira ngu bakaza omu muze ogwabaire batakuteekateeka ngu nibabaasa kurugamu. Emize mingi omuri obwo harimu okuremwa okushoma. Mpuriire buri naantaganyuure tinkuhurira ekintu kikutambura na naasoma ekitabo ndeeba ndahika na kuguzigira. Kibanywire ngira appetite z'okusoma ah nindeeba nti tindiize kubaasa hatari mwaro ah nanka nanka nguma nabwo esaaha dutaamu amaani gagumizamu gangana nkiza kusoma ntandika na na kufuna na effects z'okutetema nkiba ntanywiremu ntetemu hati ndeeba nti nti nti naaba ntatairemu maarwa nimbaasa n'obutaiza kusoma kimpahiiriza nti ba nibanyita abaanyu tibamubambinga bambinge nti ka nguruke nturuke mpaka nyine kunywa amaarwa toroka kiganywa nyiza gye nsome ekitabo. Abasaho barondera eky'okukora banteekayo omu komiti ngu ekizibu kyawe kyenyini niki. Mbasoborera gye amazima nti nyowe, atari maarwa, tinkusoma nti n'okutetema nimundeeba negyesa ahari ntetema mbereka nyi explaininga. Gashakwa Olivia Kamusiime aha bwa Sky Television Ag'enshonga omuri Mbale.